Hemmäňize salam. Bu günki wideomyzda size Stiven Hawking hakynda gürrüň bermek isleýän. Dünýä belli teoretik fizik we alym Stiven William Hawking 1942-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Angliýanyň Oksford şäherinde lukman maşgalada dünýä inýär. Kakasy Frank gözleg işleri bilen meşgullanýardy. Ejesi Izabel bankyçylyk edarasynyň sekretary bolup, adamsy bilen bir toparda işledi. Stiwen Hokink iki aýal dogany we maşgalasy tarapyndan ogullyk alnan Edwardyň ýanynda ulaldy. Orta mekdebi gutarandan soň Stiwen Oksford uniwersitetine girdi we bir müň dokuz ýüz altmyş ikinji ýylda bakalawr derejesini aldy. Iki ýarym ýyl soň, bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda Kembrij uniwersitetiniň Trinç Hall kollejinde ilkinji filosof lukmanlarynyň biri boldy. Stiwen çagalygyndan sagdyn oglandy. Hatda ýaşlygynda hiç bir kesel ony biynjalyk etmedi. Ýöne ýaşlygynda oňa betbagtlyk geldi. Stiweniň elhenç keseli amiotrifik sklerozlygy anyklandy. Keseliň alamatlary ägilt uly derejede ösdi.

Muňa garamazdan, Stiwen Howking mydama mylaýym ýylgyryş bilen görünýär. Maýyp arabada oturmak bilen Stiwen akyl ösüşi-de durmady, öz-özüni terbiýeledi. Ylmy edebiýaty öwrendi, seminarlara gatnaşdy. Stiwen öz keseli bilen her minutda söweşýärdi. Bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda Stiwen Howking bogazyndan operasiýa edildi. Çylşyrymly pnewmoniýa sebäpli keseliň öňüni alyp bolmaýar. Şondan bäri Stiwen gürleşmesini düýbünden bes etdi. Ýöne dostlary Kembrij uniwersitetiniň inženerleri tarapyndan döredilen söz sintezatorlary ulanyp, kärdeşleri bilen işjeň aragatnaşykda saklamagyny dowam etdirdi. Stiwen birnäçe wagtlap sag eliniň görkeziji barmagyny süýşürip bilýärdi. Emma wagtyň geçmegi bilen bu ukyby ýitirdi. Soňra myşsasynyň üsti bilen gurlan datçik Stiwen töweregindäki adamlar bilen aragatnaşygy gurup bilýän kompýuteriň dolandyrmagyny kömek etdi. Keselli bolmasyna garamazdan, Stiwen Howking ylmy açyşlar we üstünlikler gazandy. Elhenç kesel Stiweni bozmady, diňe durmuş ugruny azajyk üýtgetdi. Doly diýen ýaly ysmaz boldy. Stiwen Howking öz hes-edine hiç hili päsgelçilik görmedi. Stiwen Howking enjamlaşdyrylan uçarda uçup, agramsyz giňişlikde galmagyň şertlerini barlamaga razy boldy. Iki müň ýedinji ýylda bolup geçen bu wakada Stiwen Hokingsiň dünýä baradaky garaýşyny düýpgöter üýtgetdi. Alym iki müň dokuzdan gijä galman kosmosy öwrenmegi maksat edindi. Stiwen Hokingiň esasy hünäri kosmologiýa we kwant fizikady. Kosmosdaky gara deşiklerde we gara maddalarda ýüze çykýan termodinamiki prosesleri derňedi. Ol gara deşikleriň bugarmagyny suratlandyrýan we häsiýetlendirýän hadysa Howking radiasiýasy diýip atlandyrdy. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dördünji ýylda Stiwen we başga bir hünärmen X bir Swan kosmos obýektiniň tebigaty we radiasiýasy barada jedelleşdiler. Öz gözleglerine garşy çykmagy başaran Stiwen bu obýektiň gara deşik däldigini öňe sürdi. Şeýle-de bolsa ýeňilişe sezewar boldy. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Stiwen Howking ýene bir jedele girdi, ýöne indi Jon Flip Preýskeliň garşysynady. Bu jedel iki müň dördünji ýylda Stiwen Howkingiň metbugat ýygnagynda çykyş eden rewolýusiýa gözleginde başlangyjy boldy. Jon Preýskeliň pikiriçe, gara deşikleriň çykarýan tolkunlarynda kesgitläp bolmaýan käbir maglumatlar bar. Howking bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýyldaky gözlegleriniň netijesine daýanmak bilen bu argument tersine geldi. Ol biziň galaktikamyz bilen parallel äleme düşýändigi sebäpli maglumatyň düşündirilip bilinmejegini öňe sürdi. Soňra iki müň dördünji ýylda Dublinde kosmologiýa temasynda geçirilen metbugat ýygnagynda Stiwen Howking gara deşigiň tebigaty barada täze teoriýa öňe sürdi. Bu netije bilen Hoking garşydaşynyň dogrudygyny boýun almaly bolup, jedelde ýene ýeňildi. Fizik maglumatlaryň yzsyz ýitip gitmeýändigini, ýöne bir gün termiki radiasiýa bilen gara deşik galdyrdygyny subut etdi. Stiwen Hoking Älem hakyndaky birnäçe dokumental filmiň awtorydyr. Iki müň on bäşinji ýylyň Stiwen Hoking Älemi filminiň premýerasy bolup, Ýaş alymyň roly Golliwudyň görnükli aktýory Eddi Reýdman tarapyndan ýerine ýetirildi. Film iňlis ýaşlary tarapyndan işjeň ulanylýan sitatalara dowam etdi. Jeýms Marşyň režissýorlyk eserindäki filmde Stiweniň hakyky hekaýasy bar. Ilkinji aýaly Jeýn Woýld bilen gatnaşyklary barada gürrüň edilýär. Stiwen Howkingiň roluny ýerine ýetiren ýaş aktýor premýeradan soňra iň gowy aktýor hökmünde Oskar baýragyny aldy. Ylymda gazanylan üstünlikleriň arasynda Stiwen Howking başga bir ugurda-da meşhur boldy. Dünýäniň dürli künjeklerine ýaýradylan birnäçe kitap ýazdy. Ilkinji işi bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda neşir edildi. Wagtyň gysga taryhy atly ylmy eser iň köp satylan kitapdy. Şeýle hem alym Gara deşikler we ýaş älemler, Dünýä hozuň gabawynda kitaplarynyň awtory boldy. Iki müň bäşinji ýylda ýazyjy Leonard Mladenow bilen birlikde ýazan Iň gysga wagt taryhy atly başga bir kitap ýazdy. Stiwen Hokking gyzy bilen birlikde iki müň altynjy ýylda neşir edilen Jorj we älemiň syrlary atly çagalar kitabyny ýazdy. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylyň ahyrynda alym adamzadyň geljekki müňýyllygy ykbaly baradaky çaklama berdi. Iki müň üçünji ýylda gözlegçileriň aýdan sözleri bilen howp salýan wiruslardan uzakda ýaşaýan beýleki dünýälere gitmegi maslahat berdi. Bir müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýylda Stiwen Hokking Haýyr-sahawat agşamynda tanşan Jeýn Waýld bilen durmuş gurdy. Gyz alym iki ogul we bir gyz dogurdy. Stiwen Hoking aýaly bilen şahsy durmuş netije bermedi we bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda aýryşdylar. Aýrylyşmaklarynyň sebäpleri aýan edilmedi. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Stiwen Hokingiň uzak wagtlap aladasyny etýän hossary Elena Masondy ikinji gezek öýlendi. On bir ýyllyk durmuş gurandan soň Hoking aýaly bilen aýrylyşdy. Stiwen Hokingiň çagalary kakasynyň ähli işlerine goldaw berýärdiler. Bulardan başga-da alymyň ýakyn dosty Golliwudyň komediýaçysy Jim Kerri tarapyndan yzygiderli goldaw alýardy. Alym Hudaýyň barlygy baradaky islendik teoriýany ret etdi we ateistdi. Bu hakykada garamazdan, Rim papasy rezidensiýasynyň ylmy akademiýasynda geçirilen ýörite simpoziumda Rim papasy Fransis oňa ak pata berdi. Bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýylyň ýazynda alym jemgyýetçilik işgäri Tarik Ali we kinoaktrisasy Wanessa Redgreýw bilen birlikde Wýetnam söweşine garşy çäreler gördi. Soňra segseninji ýyllarda alym kärdeşleriniň ýadro ýaraglanmalarynyň ähliumumy saglygy goraýyş we global howasynyň kadalaşmagy baradaky pikirleri gollady. Iki müň üçünji ýylyň Yrak Respublikasyndaky söweşe sebäp bolan Amerikanyň prezidentiniň kararyna alym harby işgärleriniň jenaýaty diýip atlandyrdy. Şol ýyl Ysraýylyň Palestina ýaşaýjylaryna garşy syýasy güýç baradaky konferensiýasyna gatnaşyjylary boýkot etmegi goldady. Iňlis metbugaty iki müň on sekizinji ýylyň on dördünji martynda irden Stiwen Hokingin öýünde ölendigi barada habar berdi. Alymyň çagalary bu maglumaty şeýle tassykladylar, Bir gezek ol, Älemde many bolmazdy, eger ol adamlaryň öýi bolmadyk bolsady.